Ma en Dominica mar 21 e hik Ekklesia. Today we are celebrating the 21st Sunday of the ordinary time. Ung'eyo ni e kindegi wapuonjrega gik mopogre opogre moa kuom puonj mag Kristus. In the ordinary time, we contemplate various teachings of Christ to his people. Kuom jumbe adek mokadho, kawuono en mar ang'wen. Wasebedo ka wasomo kendo wapuonjre kuom puonj mag Kristus e Injili ma Johanes kwan madongo auchiel. Kristus osebedo ka puonjo kuom makati mar ngima moa polo, kendo osejiwo ji ni makatini en ringre owuon, kendo osepuonjo jolupne kong'isogi ni ng'ato ang'ata mochamo makatini

Kawuono wawinjo ka jolupne wuoro kendo wacho ni ma, ma tek manade ni nikech wacho ni ne ging'ur ka giwacho ni ng'atni nyalo miyowa ringre mondo wacham nade?

To olokre ir jojopne to openjogi ni, un bende udwa dhi? Jolupnegi yudre kama nyaka gitim yiero.

And Simon Peter says, to whom shall we go? Petrus wacho niya, wabiro dhi ir ng'a? To in ema in gi weche makelo ngima. And that is what we are contemplating on this Sunday. Mano e gima onego wapar matut to moloyo e Dominika ma kawuono. Petro timo yiero e seche mowinjore mane onyalo yiero wuok odhi kata nonyalo yiero bet gi Kristus. To yiero mondo dhi nyime gi bet machiegni gi Kristo. Emomiyo today's Sunday is about choices and decisions that we make. Dominika ma kawuono kelowa e paro yiero ma watimoga to moloyo e ngimawa kaka jo Nyasaye, e ngimawa kaka jo ot, e ngimawa kaka jo duol, e ngimawa kaka jo Katholik. To penjo ma kama e bende wawinje ka wadok chien e somo mokwongo manoa e kitap Joshua. Ung'eyo ni Joshua ne en jakony Musa kane gia Misri. To ne gin e thim kuom higni mang'eny, kendo ka wawinjo somo, ne gisedonjo e piny manochikgi, Kanaan. Kendo gi kony mar Nyasaye ne gikawo pinyno

Kane gichopo kanyo, ne giyudo jopinyno ka bende ne lamo nyisechegi. To jo-Israel moko nodonjo e tem kendo gin bende ne gichako luwo nyisechego mag jo-Amor gi jo-Kanaan. Emomiyo Joshua kaka jatendgi choko jo-Israel duto e gweng' miluongo ni Shechem. Shechem was a very important religious center and he's gathering the Israelites there. To onge gimopenjogi, oparonegi ng'uono gi ber mar Nyasaye. To wacho niya, usela ulamo nyinge mang'eny utimo gik mamono mang'eny to wacho ni lakini an gi jooda wabiro tiyo ne ng'awa ne nyasaye as for me and my house we shall serve the lord to weyo jo-israel thuolo mondo ng'ato ka ng'ato otim yiero mare With his decision and choice of serving God, he therefore allows the Israelites to make individual choices and decisions of what they want to do. Gin bende ne giparo ng'wono mar Nyasaye, kaka Nyasaye noritogi, kaka Nyasaye nokonyogi, kaka Nyasaye osebedo kani machiegni kodgi. They looked behind and saw God's goodness and providence and faithfulness. Ma gin bende giwacho niya, wan bende wabiro tiyo ne ng'awa? Nyasaye. At this critical moment of choice, they made a wise choice to serve God. Emomiyo e somowa ariyogi nyisowa Ratiro, yiero mane jo-Israel otimo kendo yiero mane Petrus otimo kane seche ochopo. Kendo ginyisowa ranyisi maber mar rieko mar yiero gima ber. They are demonstrating the Israelites and Peter, they are demonstrating wisdom. Wisdom in the Hebrew literature means distinguishing between the good and the evil and choosing the good. Rieko e kind jo-Yahudi kendo e kind jo-Kristus en pogo gima ber gi gima rach kendo yiero gima ber. Jo-Israel kane Joshua ong'isogi yiero manokawo, gin bende rieko nodonjogi mane giyiero gima ber tiyo ne Nyasaye. Emomiyo ka wachokre e Dominikani jowetena, inyisowa kendo iparonwa kinde duto ni wan gi yiero mang'eny monego watim pile pile e ngimawa kaka Jokristus. Our Christian life is a life of always making choices. To kawuono inyisowa kwang'iyo ngima mar Joshua, ok nong'iso jo-Israel gima onego otim. En owuon nong'iso gima odhi timo. Petrus bende ok nong'iso jok moko apar gariyo ka apar gachiel mane odong' gima onego gitim. En nowacho ni en onge kama dodhiye nikech Kristus ema nigi weche makelo ngima. In the choices that we make, we must demonstrate by our own examples. Emomiyo jowetena jo Nyasaye kamoro amora ma wantie to moloyo e utewa kuonde ma wadakie kanyo nitiere yiero ma watimo pile In our families, in our houses, in our homes, we make decisions daily. We make choices daily. To wang'eyo osenyisu iwacho gani choices have consequences. Gimoro amora miyiero ng'e ni toke kanyo bende nitiere eh, consequences gi dholuo to en ang'o koro En ang'o cha? Dho- Joluo bende ong'ega English. Koro consequences gi dholuo en consequences. Koro yiero moro amora mi- mi- miyiero nigi ang'owa consequences. Eh. Emomiyo seche moko ka wang'iyo kaka wadak sani, king'iyo ngimani, gik matimoreni, gik mineno e odi kanyo e ngimani, seche moko luwore gi yiero manitimo chon. Sometimes what is happening to you today depends on the choices and decisions you made earlier. And that is why I cannot escape to speak to parents. Emomiyo kawuono nyaka los kodu jonyuol bende. Un gi nyithindo, un gi family. Nyithiugo dongo kendo dak kaluwore gi ngima ma in bende idakie. Jo Kiswahili wacho niya, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Nyathi dongo kaluwore gi kaka oneno kaka idak. Emomiyo wapenjre kawuono ni what decisions and choices are you making for your children? Ang'o miyiero kendo minyiso nyithindi mondo gidag kaluwore gi yiero mikawo? Joshua wacho ni as for me I will serve the Lord. Emomiyo seche moko jonyuol Ok ochuno ni nyaka ilos. Ng'eni seche moko ing'e ni waketo nyithindo giloso ma yali pile pile in ilosoga ilosoga iwachoga iwachoga. Seche moko bende nyithindo nyaka inyisgi ni as for me ma e gima yiero to iyier gima ber mondo nyathi one kaka idak mondo oluw ngimani. Ang'eyo ji mang'eny, for instance kata wan wan jopadri, seche moko wabedoga jopadri bende kiluwo kineno kaka jonyuolni odak kata jo sisters gi kipenjo ng'ato stoche kata jo brothers gi kipenjo ng'ato stoche kata un bende ka ng'ato jok moko wacho story mekgi iwacho ni an nadake gi dana To dana noketa kama pile pile, godhiambo watero rosari, godhiambo watero lemo mar odhiambo, Dominika ka Dominika ne wane misa. Emomiyo ngima mar dani kata kwaru kata mamau, emomiyo ngimani sani en ngima mar Jakristo.

Koro stori na mar bedo japadri atudo gi dala, nikech naneno kaka odak, naneno gik mane otimo. Dana gin e jokamonika mokwongo ka, ne wan gi jokamonika ka nyoro, nochake higa praboro gang'wen. Higa praboro gabich kwarwa notho, to higano dawa nowacho ni en ok tere ok lage. as early as that gine jo kamonika mokwongo emomiyo story mar dana no otude gi story mar mar bedo japadi nikech yiero mane dana otimo yiero mane mitimo ma nyathini nyalo neno kuomi ma mi oluw nyasaye story mane Yiero mane mitimo mamiyo nyakwari nyalo hero luwo Nyasaye? Aneno ka untiere ka ung'eny ndi. Nyithiu sani to tomo nindo te. Nyikwau sani tomo nindo te. To in ema niwuok nyise ni ah, ninda ninda wan wadhi e misa anga dugo tedo ni breakfast. Yaani isayo nyathi ni kik oywagi idhi adhi adhi e misa aduogo magi ng'eni isechako timo yiero ma ketho nyathi ketho nyakwaro ketho nyathi nyameru nyathi owadu emomiyo dear people of god today we are being presented with a situation that we must make choices that have consequences. Emomiyo jowetena, mano bende gima Petrus timo ka Kristo penje ni in bende idwa dhi, un bende udwa dhi, wacho ni dwa dhi kanye? To whom shall we go? And you have words that bring eternal life. Ung'eyo, kata e duondewa, kata e grubewa, kata e centers wa, gini en penjo mabiro pile. To kinde mang'eny waringoga wa a. Ang'eyo nitiere ji mang'eny ka i moseringo duol, ok gidhiye bende ok ginyon. Nikech gimoro nochwanye kanyo ma oa odhi. Ng'e niya, seche mani ano, Nyasaye e yo mopondo ne penji ni to whom shall you go? Ibiro dhi ir ng'a? Kar mondo iwach ni dwa dhi kanye, in iwuok idhi. Toro ka idhi, ing'anyo ne duol. Ke ji mang'eny ka oseweyo groups mane gintiere, ng'e ni seche ma nibet piny iparo ni grubni tadwa weyo nikech jakom ochwanya, nikech jagoro ochwanya, nikech jod grubni naneno ni ok odwara. Ng'e ni sechego miparono Nyasaye penji, Kristus penje ni to whom shall you go? Idwa dire ng'a? In bende idwoko ni ka kama ok dabete ma ka adhi, miwuog idhi. We have made those tragic choices. Kata nitie jok moko bende nitiere ka moringo parishes gi nikech kuro no, iparo ni dochwanyi niwacho ni an kaka mok dabedie ng'eny seche midwa ringono nyasaye penji kristu penji ni to whom shall you go Ibiro dhi ir ng'a? In bende ing'any idhi, iwuok idhi. Matiende ni ok idwok kaka Petrus nodwoko ni dwadhi ir ng'a, to in ema in gi weche makelo ngima. We have answered in a contrary way as compared to Peter. Emomiyo kawuono jowetena, inyisowa kendo iparonwa ni mondo seche duto ma wan gi yiero monego watim, nyaka wayier gimoro achiel, nyaka wayier yor Nyasaye. Our today's reading and invitations Such that when you are faced with decisions to make and choices to make, we must choose to live the way of God. Momiyo kamoro amora ma intiere kiparo kendo king'iyo matut nyaka wayier yor Nyasaye. Bende mwawinjo e somo mar ariyo manoa kuom barup Paulus matakatifu ni jo Efeso. It is speaking about family life, husbands and wives. He is saying wives respect your husbands and husbands love your wives. Basically, ka wariwe gi gima wawacho kawuono, niseyiero chien kanyo, niseyiero ng'ama idakgo. Kose ok kamano? Ee, niseyiero ng'ama idakgo. You made a choice. And those choices have consequences. Ee. Apenju ane, okweuru jowetena. Apenj mine kose apenj chwo? Awinjo ka mine wacho ni apenj chwo, chwo wacho ni apenj mine. Onge ng'ama dwa winjo penjoni. Kapo ni ya inyalo dwok time chien, if we can rewind time mondo adog chien, kendo mi yiero mar ng'a ng'at minyalo dakgo, diyier ng'ama idakgo sani? Ang'o miyo unyiero? Ang'ega nitie mine moko wachoga ni an ka ng'ato nyalo dwoka e nyako sani, dakatedne ng'atni. Chuo bende wachoga ni an ka nyalo dalo duoka e wuoyina sani dakoni to daka kendi. That, that means that you are regretting the choice that you make. Kose ok kamano? Eh, but emomiyo Kristus nyisowa kawuono e somowa kawuono niseyiero ng'ama idakgono. Kose ok kamano? Koro nyaka ihere ahera. Niseyiero ng'ama idak gono, koro nyaka itim ang'o? Nyaka iluore, nyaka iher. Kendo wacho ni kend ma dichuo gi dhako opimo gi hera mantiere kind Nyasaye gi kind eklesia.

Kinde duto e dakuno nyaka uyier kinde duto timo dwaro mar Nyasaye. In your family life, in your marriage, you must constantly do the will of God so that wives respect, in the words of St. Paul, respect your husbands. And husbands, love your wives. Those are the words from the scriptures. Tung'eyo ni chuo, wach mar love ni, wach mar hera ni, otin ga e dho chuo sana. Mine, ere ng'ama chwore osenyisega kae ni I love you? Manyisega pile ni I love you. Bende nitiere chwo kaga ngumu kose eh, ok giwachi. Men, there is no harm in telling your wife I love you. Onge onge chandruok, onge thagruok mang'eny nyiso jaodi ni I love you. Nikech chwo bwero ga ni ah, ma kanyiso ni ahero wiye bobedo matek. Tang'eyo ni mine seche seche mong'ise ni I love you wiye bedo matin kose eh chwo tinuru wiye minegi king'ise ni aheri there is no harm in saying and even demonstrating both ways Show and say ni ihere. Kwani kinyise ni ihere kwani iko nini? Onge. Ti jok moko wa oluoro ga hero mine gi nikech ibiro wacho ni ng'ane dhako loyo. Mane gik machando ga chuo ni ng'ane dhako loyo. Emomiyo ng'ane ne odwa hero dhako mang'eny sana. Emomiyo chuo ka ga ngumu. We atieknu kanyisou ni achuo. Kineno jomodak maber gi kwe maber, ineno ka lepe ler, en dichwo to lepe ler, oler, yani en en en en sawa sate. Mage chwo ma ji wacho ni mon otimre nade? Oloyo. Chwo kidwa winjo maber, idwa dak maber, we dhako loyi. To kika ngumu, ibiro thagori, ibiro guonjri gi pado, ibiro ini denyo sate, in yani ini wuotho e, e yo ka peng dwa gweyi sate nikech yani in in, in wiyi lalo network sate nikech kidwa kidwa dak koma ber we dhako timre nade oloyi e ot. Lepi biro bedo maler. In bende kidwa wuok iyiero ni mana law ni awuon ng'ani ka uno rwaka rwaka ma. Asego ni woche ni ka. Pi ni e baf dhi luokri maliet. Idwa chama ng'o ka wuon. Kiketo wichi teko. In ibiro luokri e saf pile. Idi lep wuocheni ojany sate lepi chal mana law moma dhiang' ka chamo yalo kogo pas dam ojany in onge ng'ano nyaparo ni awuon ng'ane pok iyuo wi in wi ogar sate kata kidhi e buche ma maana yani niwuok ka ng'ama dhi mana e kor gweng' kae Kidwa dak maber, we dhako timre nade? Oloyi. E, to dhako oloyi ngeche niya, inyise hera bende iwacho ne hera. Omiyo en bende okawo responsibility gi respect cha mondo oriti manade maber. That is what today the second reading is stressing about, that we must live well. We must live our family life well, in joy and in happiness, so that our families may be happy. Kama mama gi baba morie, morno bende lor kuom nyithindo. Emomiyo nyithindo bende biro bedo manade? Mamor. Emomiyo jowetena nyithi Nyasaye, wakwauru Nyasaye e Dominika ma kawuono ni yiero ma wasetimo mondo bednwa maber. Yiero duto ma biro timo mondo bednwa maber. To yiero ma nyaka watim en ni ok watim yiero ma biro konyowa timo dwaro mar ng'awa? Mar Nyasaye. mabiro kelonwa mor wan bende e piny ka to bang'e bende biro kelonwa mor mosiko kanye e polo duong' obedie ni wuon ni wuowi kendo ni chuny matakatifu